eno mbekanyamushumo i asi u ṱahelwa nga vhone kha vhete khulu kha lushaka kha vhete bembela kha vhete bembela kha lushaka uri millicent wa eh, wa makhado millicent makhado a ḓo humbula nga eh, o vhea guitar back in the days kha tshiṱori tsha muvhango murahuni yangeni eh, character line ya mm, agnes agnes ṅwana wavho katrina hei wavho catherine Eh, back in the days vha roma mukala mani ri khou livha nga maanḓa uri eh, ri ḓo vha ri naye nefano kho no maḓi murali vhuya fhedzi ri ḓo vha ri naye millicent makhado kha the interview kha laved fm Ah, heno mbekanyamushumo i khavhede bembela kha lushaka ndi khou amba uri yo dzangela nga maanḓa i dzangela nga maanḓa ndi especially nga maanḓa exclusively to lavenda fm hey zwi wana kha lavenda fm fhedzi hezwinoni vhaṅwe vhathetshelesi vhoṱhe vha lavenda fm vha funeaho nga maanḓa muraku dza ipfi vha songo ngori ndi wality dukaduka wality ah, the flame throw highly flammable one of a kind ndi tshi khou hasha twi u bva luvhanḓe lwa khasho lwa lavende fm ndi tshi khou ṱangana dzavho dzavhutetshedzi kana mbekanyamushumo ya manakanaka ya vhudisa nga maanḓa a zwi wanali huṅwe zwitetshedzi zwi wanala fhano kha khasho yavho ya vhaswa i maanḓafhadzi vhaswa misi yoṱhe tshone tshisima tsha khasho eh, tshi sahiwe tshi maanḓafhadzi vhaswa misi yoṱhe misi yoṱhe tshifhinga tshoṱhe hei ya ndi lavende fm vha kana 100 truth 100 truth yena mbekanyamushumo i ḓo vha thusa nga maanḓa vhonisa mutetshedzi a vha nga ṱuwi vho ralo u thetshelesa vhoi mm, hu ḓo vha u worth it nga maanḓa ya ndi khou amba uri a vha nga ṱuwi fhedzi eh, hu ḓo vha na zwinzhi zwine vha ḓo guda nga maanḓa kha ino mbekanyamushumo ya the interview kha lavenda fm Ah, tshone tshisima tshavho tsha kha tshisakhiyo tshi maanḓafhadzo vhaswa misi yoṱhe kha ro ri kwata u vhuya fhedzi ndi ḓo vha naye millicent

ndi dovha hafhu nda ita zwa vhu-mc motivational speaking I run my own company yes eh, zwa zwino ri tshi khou amba milicent zwa zwino um eh, u khou phushela na zwa acting khathihi na na zwa radio um eh, honeha ri tshi khou to sedza uri kha sia ḽa acting um zwithu a tshi vha wana a kha ḓi wana a kha sia ḽa acting ho vha ho itea mi o ṱuṱuwedzwa mi zwavhuḓi vhuḓi
Eh, ha- yo tovha zwithu zwe nda to zwi funa Aha. u bva ha vhuṱukuni nda pfa ndi khou zwi takalela ndi khou ṱoḓa u zwi ita and then eh, nda ḓi vhudza uri nomela wathi ndi tea uri ndi zwi swikelele Mm. Ah, a thi khou ḓivha a thi ḓivhi uri ndi nga zwi ṱalutshedza nga ri mini mara yo tovha passion ine ya vha uri this is zwavha zwi nga ngomu kha nṋe zwine a zwi ṱalutshedzei kha muṅwe muthu uri this is what i want to do zwino Mm. zwino nda khou nyaga u ḓi vhona ndi hone ya and then i just what i did ndi u tou vuwa nda tevhela zwezwiḽa zwine ndi hu na muya zwa vha Mm. zwo tou ralo. Eh, kha musi kha ḽifhasi ḽa media kana ḽa acting eh, u ḓo tendelana na zwa uri eh, ḽo angalala nga maanḓa ḽi ḽihulwane nga maanḓa hone hai ḽi ḓa na dzi khaedu dzaḽo hone hai ene kha sia ḽe- ḽeḽi eh, ḽa acting kana ḽo vha actress eh, khaedu dzine a ṱangana nadzo ndi dzifhio hone u kona u dzi penya nga nḓila ḓe
Eh, khaedu dzi ya vha dzi nnzhi u to amba ngoho Mhm. mara arali uri sa zwe nda musedza hone uri muṅwe na muṅwe u na passion nga zwine a khou ṱoḓa zwone Mm. zwi amba uri u vha a khou zwi ḓivha uri naho nda ṱangana na mini ndi ḓo zwi pfukha ngauri ndi zwine nda khou ṱoḓa zwone so zwinzhi nṋe ndi zwi pfukha nga thabelo zwinzhi ndi zwi pfukha nga u u ḓivhudza uri ndi vha focused nda ya nda ita mushumo mm. fhedzi u shuma nda ya hayani nda si focuse kha zwithu zwinzhi mm. nda vhea thabelo phanḓa nda vhea patient nda vhea talent mm. eh, na hard work phanḓa mm.
Eh, khamusi zwine ri tshi khou sedza kha sia ḽa ḽa media eh, ene u vhona ngari ṱhamusi kha ḽi sia ḽa media eh, lina uh, lina lina u dzhiela nṱha khamusi mvelele ya rine sa vhavenḓa kana eh, hu no nyadza a culture sa vhavenḓa ee dziṅwe dzimbudziso dzi nga dzhenisa khakhathini wa si dovha wa hiriwa na fhethu na uthihi ah. mbudziso dzo no ḓiedzi dzi nga tou dzhenisa khakhathini ende u fhedzisela u tshi vho tou amba zwine wa vho uri u khou takadza vhathu thi mm. mara u tou amba ngoho mbudziso dzo ralo ei dzi ya u fhisa no maanḓa u fhindulea ende vha nḓila zwo vhathu vhanzhi vha tshi khou fhedzisela vha tshi ri no comment Mm. and eh, u to amba ngoho samusi ni khou zwi vhona zwiṱori zwa zwivenḓa zwi ngo to ḓalesa ndi zwone ah, vhathu vha re re minority mm. eh, ndi nga mafhungo uri ri minority a ri ḓivhi mara na nṋe ndi ḓo kanda kha ḽeḽiya ḽa vhathu ḽa uri no comment a ah, ndi zwone ndi zwone nga maanḓa fhedza dziṅwe mbudziso i eh, kha tou fhira nga kha dzo vho ri hani hani mara i eh, musi ro sedza zwa zwino i um kha sia ḽa acting um zwine a khou tou vhona uri kha samusi zwi khou ṱahela um kha vhaswa vhashu vha ḽa afrika tshipembe ndi zwifhio khamusi vhaswa vha khou dzhiela nga maanḓa fhasi eh, fhungo ḽa acting hone a nga ṱuṱuwedza mini vhaswa kha sia ḽa acting
nṋe a thi khou vhuya nda vhona vhaswa vha tshi khou dzhiela fhasi um keria ya activity vhaswa vha khou i funa nga vha khou i takalela nga maanḓa hu tou vhori um a vha ḓivhi na zwa uri vha nga swikelelisa hani and most of them vha fhedzisela vha tshi khou give up is not uri vha i dzhiele nṱha and most of them not realize ndi zwa uri um na hune ra bva hone mm. mahayani our own families our own parents ndi vhathu vhane vha uri vha tshi hula vho vhudziwa uri in order for you to say ni na career ni tea u vha ni dokotela ni ni ni loyara ni mm. engineer ni mini so a vha zwi dzhiisa career

eh nṋe ndi nga to mu ṱuṱuwedza uri arali uri hezwi zwi a takadza nga maanḓa u ḓi wana u role model kha vhaṅwe vhathu Mm. because iwe muṋe u tshi khou dzula hayani u tshi vhona zwe wa ṱangana nazwo na zwine wa fhira khazwo na zwine wa vha zwone u vha u tshi khou ḓi vhona sa muthu ane a vha uri wo u nwa mali u vuwa vhuswa wa ḓilela wa u vuwa nga matsheloni wa ḓilela vhuswa wa Mm. bvela phanḓa na vhutshilo a u vhi khou vhona uri u khou inspire muṅwe muthu lune muthu a nga vhuya vhona iwe u role model mara arali zwo swika nga yeneyo nḓila ndi zwine muthu nda pfa ndi tshi livhuwa nga maanḓa uri vhathu vha vha tshi khou mbona nga iyo nḓila nda dovha nda vha ṱuṱuwedza uri kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ṱoḓa shangoni i nga vha i si zwa media i nga vha si acting mara tshiṅwe na tshiṅwe a tshi ḓi mm. sa papen place na papen place vha ya thoma ya rengiwa hu na muṅwe muthu o thoma a ita nthu mm. hu na muthu o yaho a vhulaya kholomo
ndi zwone ndi zwone na wa vhuso hu ḓi tou thoma u mavhele zwo zwo zwo uri a kane na mini zwoṱhe zwo vha stepe tshihulwane so tshiṅwe na tshiṅwe a tshi ḓi a tshi ḓi ndi nga zwi amba nda ri nga ngeno afha fhethu uri vha ri murovha a zwi mhm. ḓi zwo leluwa mm. tshiṅwe na tshiṅwe arali ni khou nyaga uri tshi ḓe ni zwi ḓivhe na zwa uri tshi ḓo tou ḓa ngauri na thoma na alwa na lila fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea ya sa izwi ri khou ḓi zwi vhona zwo ro ro ṱangulwa nga nga i pandemic ya covid-19 um samusi eh, i khou nkwama nga nḓila ḓe eh, kha sia ḽa kutshilele honeha eh, zwa zwino a nga eletshedza mini lushaka eh, uri eh, u thivhela u itela u phaḓalala i eh, pandemic
u to amba ngoi um heyi nthu i khou vhavha nga maanḓa mm. a ri khou ḓivha uri ri ḓo vha mahayani swika tshifhinga tshingafhani mara uri ri tsireledzee ri tsireledze na na dzifamily dzashu na shango ḽoṱhe ri khou tea uri dzule hayani mm. and roṱhe ri khou tea u zwi pfesesa uri arali u khou bva u khou tea u bva khou renga dzi essentials ngori tshiṅwe tshifhinga hu ḓo shotha zwiḽiwa nḓuni wa tea uri u bve aluna tsha u renga dzi medication zwino ho dzhena tshifhinga tsha vhuria ri tea u renga dzi multivitamin dza vhana mishonga dzi phanado mini zwi khou tea u rengiwa ndi zwone fhedzi kha hu bviwe khou iwa zwezwo songo yo vhoniwa vhangani songo yo tambiwa um ngori kha tshifhinga tsha zwino ndi tshifhinga tsha sensitive lune vhathu vha kolovha nga ndavha ya vhulwadze ha covid nineteen zwone zwa dovha hafhu zwa vha zwi tshi khou vhavha kha mafhungo a vhoriṋe kha entertainment industry ngauri mishumo i vha yo stopiwa yoṱhe na nḓani ine ya vhori heyi ine na khou i vhona yo vha ndi dzi pre recorded ndi zwithu zwo rekhodiwaho kale mm. zwine zwa khou amba uri a huna tshithu tshine tsha khou rekhodiwa zwino zwa khou amba uri ne ri vha ri sa khou ya mushumoni so muthu a songo dzula a vhona u nga ri ene u khou tambula ene anti ri khou tambula roṱhe na riṋe ri khou balelwa dzi edition ri khou balelwa yo shutha ri khou balelwa u u lingedza u ita one two three ine ya nga ri dzheneresela tshelede so muthu ḓo vha khou bva hayani a khou pfha ungari hu khou tambula ene a yethe a si ene a yethe ende na vhuphuresidenthe vho ḓa na dzi nḓila nnzhi dza uri vhane vha khou pfha uri vha khou tambulesa nga maanḓa vha khou balelwa na nga zwiḽiwa vha nga apulaya ngeno na ngei mm. hu khou ḓo bva na tshelede na vhanna dza vhathu vhane vho vhorea vhashumi so kha ri konḓelele zwi ṱavhanye zwi pfuke arali ra sa konḓelele ra sa ra si dzule mahayani ndi yone ri khou engedza vhulwadze vhu ra fhedzisela ro lovha riṋe kana ro lovhelwa nga dzi family members nnzhi zwi fhirisa zwine ra khou vhona mm.
zwi amba uri pandemic i nga swika hone eh, zwiṅwe zwa zwiṱori zwavho zwo imisiwa uri ri songo tsha tamba
zwiṅwe zwa zwiṱori zwo imisiwa uvho na zwiṅwe zwe nda vha ndi khou shutha zwino ine nda na si ambe nga dzina tsho imisi ro mhm. vha ri khou shutha zwino nga february march mhm. tsha imisiwa zwine zwa khombo ra tshi nga ḓo bva kha tv na ṅwaha arali uri nthu ḓo vha i khou continue ya swikelela u ya phanḓa zwi khou amba uri a tshi nga ḓo bva tv ngori due date yayo tsho vha tshi khou tea u vha tshi tshi khou fana na july ndi zwone zwo eh, hone hai ya zwa musi a ngeni ndai kha ḽa afrika tshipembe iyi eh, a ranga lwo sedza a nga ḓo vhuya vuba na mishumo ya inafu kana mushumo to eh, kana muvhuso o to zama nga nḓila ḓa uri eh, u ḓiwane u tshi khou sika mishumo ya inafu hone hai a zwi nga ḓo konadzea mara kha ḓo ṱuṱuwedza vhaswa uri vha thome zwi thome kha vhone vha ṋodzikela mishumo
Eh, kha tshifhinga tsha zwino vele a huna mushumo une unga u thoma mm, nangwe namusi hu baker no no no bika mm. eh a huna zwine wa nga ita ngori zwoṱhe a zwi ngo tendeliwa tera eh, mara as soon as lockdown i tshi fhela mm. ah, mishumo minzhi kha ri ḓo ḓi thomela eh nṋe ndi tshi na musi ndi tshi kha ḓivha kha kha muvhango back in the days ndo vha ndi tshi rengisa ndo thoma ndi tshi rengisa avon nda rengisa one two three nda dzula ndi khou rengisa kana ndi vhona makulu anga vha tshi rengisa makulu anga vha vha tshi rengisa halwa vha tshi rengisa eh, mashonzha vha tshi rengisa mini kha ndo zwi vhona haningei ngori thero zwino vhathu vha tshi ḓa vha vha khou renga kha iwe ndi tshi rengiswa na vho parafeni mm. so i started u sokou rengisa izwi na izwi just to generate money on the side because zwo vha na tshelede i tshi khou bva fhethu huthihi ende tshiṅwe tshifhinga vha ri vho funa vha vhathu vha ri a ri tsha mu ṱoḓa hei o ifa hei o mini hei hei o ita ntani vha ri na hanefho tshithu shuma hanefho radioni hmm. matshelo muṅwe a vuwa apfi hai vhone vho ambisa zwiṅwe vhona mili center ri khou vha thatha uri mathina vhone vha vho themba houḽa mushumo vha khou zwi pfhesesa hmm. zwino hmm. mara arali wo dzula u muthu u songo ḓivhudza uri hai ndo themba houḽa muthu muthu a thembiwi mushumo a u soko ri hai ndi ndi hafhaḽa zwi amba uri ni vha ni khou ḓigudisa vhuinterpreneur mini muni mm. zwine zwa amba uri ni tou thoma fhasi ni sa ḓivhi uri ni thoma gai ni sa ḓivhi uri u itea mini na thoma na vula business mm. na thoma na ri hai nṋe ndi ḓo rengisa mabudzi nṋe ndi ḓo rengisa mangilasi nṋe ndi ḓo rengisa mini na wana nḓila ya uri uri vhathu vha renge kha nṋe vha songo renga kha hula muṅwe no rengisa mangilasi ndi ifhio ndi zwone nga maanḓa ape uri nṋe ndi khou rengisa maṱamaṱisi na musi a zwi amba uri mara maṱamaṱisi anga a ḓo rengiwa ndi vhathu vhanzhi vha khou rengisa maṱamaṱisi mara uri anga hu rengiwe one

ndi khou joka eh, ri khou livhuesa nga maanḓa ri khou livhuesa nga maanḓa fhedzi eh, khamusi kha vhaswa nge nnḓa nga maanḓa ngori eh, u na dzi fene nga maanḓa na vhatevheli vhanzhi nga maanḓa hone vha tshi go mu ḓifha kha dzi social media platform vha nga mu kwama nga nḓila ḓe vha nga mu wana gai nṋe ndi millicent makhado mhm. kha facebook ndi zwone ndi millicent underscore makhado kha mhm. instagram Mm. ndi Millicent Makhado kha Twitter. Mm. Nda dovha hafhu nda vha Millicent Makhado kha mafhungo haya o no pfi YouTube ine nda vha uri ndo i thoma mulovha. Mm. Ndo vha ndi ndi- ndi ya baker so nda ndi khou gudisa vhathu zwa u baker ndo nama nda vula YouTube channel Mm. yo no pfi Millicent Makhado. Ndi dovha hafhu nda vha na website yo no pfi Millicent Makhado ine ya vha uri na yone ndi khou ḓo rumela information dzoṱhe na musi. khezwo vhathu vha songo dzula fhasi eh ndi zwone hone ya ri kuri vhathu vhoṱhe vha thusa vhathu tsheledzisa ngei nnḓa kha vha ye vha subscribe hafhaḽani eh, vha ḓo thusalea nga maanḓa lockdown i sala tshi fhela i hu ḓo vha na zwinzhi vha guda nga maanḓa eh, ri tshi khou livhusa maanḓa millicent avhe na ḓuvha ḽavhuḓi a there ndo livhuwesa nga maanḓa ndau ya nduna ndi zwone